Maitei introvertépe g̃uarã, che ha'e mbo'erekokuaahára kálo ha che réra joapy korvalán. Aguereko tei tembiapo ajapo va'ekue ñemombe'únarã katy rehegua, mbykymi aja. Entónse pe amoñe'ẽse jaikuaami hag̃ua. Mba'éichapa raka'e tava'i naranjatýrima? Naranjatý niko ha'e peteĩ tava'i opytáva treinta kilómetro táva Perú marangatúgui. Naranjaty oñembohéra va'ekue heta narã oĩ ndaje oĩ raka'e, oimehápe reínte ojeretopa i'rupi imáta ha ogaháre katu Ndaja'eséi, upévare oñembohéra péicha. Yvyporakuéra oĩ ñepyrũ va'ekue apytépe oĩ raka'e karai Cyriaco Recalde hembireko kuñakarai Julia de Recalde, karai Andrés Saracho, kuñakarai Salomé Pavón de Saracho, karai Pastor Reyes, hembireko Irene de Reyes, karai Jacinto Espínola ha hembireko Catalina Rodi, Ha ambue tapicha kuéra. Ko'ã tapicha kuéra omombe'úmi mba'éichapa raka'e ymámi hekove kuéra techapyrã ramo jaguereko ojehóta ramo Perú marangatupe ojeho yvy rupi kavaju ári térã carrétape. Tape po'íre. Upe riréma ojeipuru peteĩ teĩ koinsidy guata ha upéichami ojeiko vaekue, avei ymaite guive ojeguereko tupão omopu'ã vaekue umi tapicha kueraite voi oiko ñepyrũ vaekue tava'ive. Avei. Mbo'ehaóramo ojepuru va'ekue óga guasu ojejapo va'ekue yvyporakuéra Naranjaty pegua ojotopa haguã pa'ikuéra ndive ou jave upépe ojapo haguã tembiapo tupao pegua. Ymave guare niko tapichakuéra omba'apo kokuépe. Ikatu haguãicha oguenohẽ óga guakuérape tenonde gotyo Ha ko'ẽ reíre oñepytyvõva hikuái ovy'apýpe ani hag̃ua oikotevẽ hi'upyrã. Ojeguereko va'ekue avei tenda vaka pipopo oñemboesaraiha ha upéicha oikómi va'ekue umi tapicha ymave guare. Upe riretéma ojejapo va'ekue tape pyahu, oĩma va'ekue mba'yruguata ha upe guive avei ojejapóma Mbo'ehao pyahu mitãnguéra oñemorandu hag̃ua ha katu mitãrusukuéra ohómi va'ekue oratóripe oñembokatupyry hag̃ua mbo'ehaópe. Upe rire oĩma avei mbo'ehao mitãrusúpe g̃uarã ha ko'ag̃aite peve, mitã ha mitãrusukuéra oñembokatupyryha. Upéi pe tupão pyahu ojejapóma avei tape pyahu ypýpe, upéicha avei vaka pipoko ñembyasaveiha ha maymáva tapicha ipyahuvéva ojapóma avei hogakuéra tape pyahu ypýpe. Ha upéicha oho hese tava'i naranjaty ko'ág̃a oguerekóma tahasy róga. kasyro'i ha hetave mba'e ipyahúva. Heta umi tapicha tendagua ohóva avei ambue táva, tenda ha ambue tetãme ohekávo tembiapo ha ñemoarandu ikerayvoty rekávo. Hetáma oĩ tapicha omba'apo añetéva, iñarandu ha heta avei oĩ oñemoarandúva upe tava'i pegua ha oñeha'ãva oiko porãve hag̃ua ára ha ára. Péva ha'e tembiapo mbykymi ahai va'ekue tava'i naranjaty rehegua mba'éichapa raka'e ymaite ha ko'ág̃a mba'éichapa oho hese hína. Entonces aguyje peẽme che rendumi haguére ikatu haguére ajapo ko tembiapo pende ndive.